Osman Aqçuqraqlı, Nenkecan hanım türbesi. Çufut qale tınç olmuş edi. Buraya yalnız küçük muharebeden soñra aşağıdaki dere içinden öfkelenmiş deñiz dalğalarınıñ şuvultısına müşebbeh bir gürültiler aks ediyor. Evleriñ qapularında qorqmuş qaraimleriniñ sararmış benzileri körünüir edi. Salâhiddin bekniñ tehdidi ve Yehuda bekimiñ teşviq ve nasihatları ile olar itaate mecbur olıp, Toqtamış hannıñ qızını teslim etmeye cesaret edemezlerdi. Velhasıl, qaraimler pek qorqunç bir alda ediler. Zira Salâhiddin bekiñ askeri eñ nihayet bir qaç kün daa muqavemet idebilecek ve bunıñle beraber hiddete kelmiş hannıñ hışım ve ğadabına oğrayacaqlar. Salâhiddin bek ise onlara kendi askerleriyle birlikte han askeriniñ üzerine qale hisarlarından taşlar atıp muqabele ve mudafaa etmelerini emir ediyor edi. Yehuda Behim'in hanesinde mum ziyası körülüyor. Haneniñ arqa taraf odalarınıñ birisinde Salâhiddin Bek'iñ quvurçıq saçlı başını tizleri üzerine almış Nenkecan hanım oturuyor edi. Odanıñ orta yerinde añ qanlara boyanmış bir qılıç yatıyor. Uyqusızlıqtan ve zahmet ve qavğadan ziyade yorulmış Gençbek tatlı bir uyquya dalmış. Nenkecan hanım kendisiniñ ince ve beyaz maqramasıyle Bekiñ elindeki oq yaralarına sarı yürüdi. Bu esnada odanıñ qapusı yavaşçaçıq açılıp içeriye Arabiy-i Hudabihin kirdi. Zavallı Arabiy Nenkecannıñ yanında Salâhiddin Beki körmesiyle titremeye başlayup, Qapınıñ çatısına yapışaraq, ayaq üzre tikili qaldı. Közleri yaş ile tolmuş Nenkecan hanım güya gizli bir ümüt ile Yehuda Behime çevirilerek, yavaşça çıqtan, Arabiy, ne dersiñ, qale ne vaqte qadar dayana bilir? diye sordu. Arabiy hiç bir cevap vermedi. Nenkecan hanım Men biliyorum, bizim yigitlerden on danesi ölmüştir. Hem karaimlerde bir qarışıqlıq bar. Ne diyorsun, seniñ dindeşlerine işanmaq mümkünmidir? Yehuda Bihim, Ah, hanım sultan, seniñ pederiñ ne vaqıt olsa da, bizden intiqam alacaqtır, dedikte, Ninkican hanım, Ah, öyle ise, menim ne qadar ilmazlarım ve zıqıymet eşyam bar ise, cümlesini size veriyorum. Ah, Rabbiy, men, şimdiden soñra han qızı olmadığımı unutmışım, demesile, Yehuda Behim kendi-kendini tutmayaraq, incecikten ah ve enin edip turan Ninkecannıñ üzerine şiddetle atılmaya istedi, lâkin Ninkecannıñ tizleri üzerinde uyuyan Salâhiddin beg A. Rabbiyniñ bu hareketine mani oldu. Zavallı Arabi ne yapacağını şaşırdığından, eki eliyle qafasına yapışıp evinden fırlayaraq, qaleniñ tenha soqaqlarına doğru yol tuttı. Yehuda Behim bu kitişle qale içinde tek ve tenha dolaşıp keziyor, kitiyor, kitiyor, faqat nereye kittigini kendisi dahi bilmiyor edi. Bir de ne körsün? Üzerine münever ayıñ ziyası serpilmiş, Qale hisarları ve bazı qale qulelerinden bir taqım qaraltılar inip çıqıyorlar. Diger bir tarafta, ordu qaravullarınıñ müşaşa alemleri ve mızraqları parlayır. Elhasıl, böyle her bir adımda bir türlü süret közü ögüne rastkele-kele, Arabiy, Ahilüremr, Kendisini taş nerdubanlar üzerinde buldı. Basamaqlar üzerinden yürüyerek doğru Çufutqale yoquşından aşağıya indi. Aşağı tarafta qaranlıq bir köşede Yasafut vadiysi körünir ve yerli ehaliniñ balta tiymez tabur ettikleri mezarlığın, bilmem qaç yüz yıllardan beru balta yüzü körmemiş qarıma-qarışıq ağaçlıqtan ara yerlerinde Aq mermer sanduqa taşlar seçiliyur edi. Şu taşlar ki, onlarnıñ altında toprağa dönip toz olmuş Yehuda Behimniñ keçmişleri ve Karaim milletiniñ ecdadı yatıyurlar edi. Qara Rabi burada ayaq üzre tura qaldı. Mezarlar arasından onıñ güşüne bir avaz keliyur ve kittikçe yükseliyur edi. Yehuda Behim diqqatle qulaq saldıqta, Yazıq, yazıq saña, ey murtad! Yazıq seniñ kibi Tsiyonnıñ hisarını yıqıp harap eden Melüne! Muqaddes qaleñizni ecnebiylere terk ediyorsiñiz. Yarın onıñ taşı taş üstünde qalmayacaq. İbadethaneye, aziz Urşelim kenasasına hürmet ve riayet qalmadı. Qadınlar, balalar esir oyluyırlar. Ah, İsrail oğulları ne hala keldiler! Eşidiyurmısıñ, nasıl ağlaşıyurlar? Qulağına kirmiyurmı onların ah ve fiğanı? Siz üzerleriñizde elbiseleriñizni parçalayar atqan ağlayıñız. Başıñıza toz ve topraqlar saçıñız. Siziñ murdar kemikleriñiz atalar mezarlığında yatmayacaqlar. Onlara muqaddes Yasafut mezarlığına def olunmaq müyesser olmayacaq, diyerek, ğaybdan şu teqdiri-amiz kelimeleri eşitti. Gece qaranğısında meçhul birisi tarafından kelen tehdidane sözleri eşitilmesiyle, Yehuda Behimniñ vucudında bir elem ve bir fena qorqu hasıl oldı ve, qayqıraraq, Ah, cemaatnıñ qanı menim qarşıma çıqacaqtır! Şimdiden soñra maña ve menim neslime lânet olsun! Yoq! Yoq! Danunıñ nesli menim elim ile mahv olduğını istemem! diye kendi-kendini azarladı. Ve burada turmayaraq acele-acele qale qapısına kitmeye başladı. Kiterken, yol üzerinde bir küçük haneniñ ögünde turdı, qapısını çaldıqta qapı artından, Kim o? dediler ve qapı açılaraq, Gira çıqtı. Yehuda Bihim qapı eşiginde turan Giraya, Gira, cemaat Yagusa emanet olsun! Haydi bizler kitelim demesiyle, Yehudiy qızı Arabiye tabi olaraq yavaş-yavaş büyük demir qapılar canibine kitmeye başladılar. Qapıya keldiklerinde, Yehuda hapunıñ ağır sürmelerini bir tarafa itiyerek, qanatlarını açtı ve giraya çevrilerek, aşağıda dere içinde aramsız olan han askeriniñ yaqtıqları ateş yığınlarını kösterdi. Gira bunları körmesile taacibe qaldı ve neye oğradığını bilmeyerek başını salamaya başladı ve qaranlıq gecede bir tarafa doğru ğayıp olıp ketti. Bu gece çoq uzun bir gece, onıñ saat ve daqiqaları pek ahırın keçiyorlar. Kim bilir, ne türlü qaza ve belâlar vaqa oladır bu qaranlıq gecelerde. Çuvut qale qayalığı üzerine moğol cenkçileri usul ile yılan kibi sarılmaya başlamışlar edi. Qale qapusı açıldı, cenkçiler birer-birer içeriye dalmaya başladılar. Bazılarnıñ beyaz tişleri arasında qapmış olduğu müşaşa hancerleri aiziyası toqunması sebebinden parladığı körülüyor. İşbu dereceye keldi, faqat Selâhiddin bekniñ qaravulı uyquda olmalı, ğaliba cesür yigit yariniñ quçağında bayıla qalmış olmalıdır. Lâkin hiddetlenmiş qannıñ qılıçı hiç bunları afu idermi? İşte, çufut qale üzerini bir qızıllıq qapladı, bir-birine rast kelen qılıçlardan sedalar çıqmaya başladı. Bir qıyamet qoptı ki, qale içi qarma-qarışıq oldı. Uran urana, askerler köküs-kökske dögüşüirlar. Birisiniñ üstüne ikisi, beşiniñ üstüne birisi, şöyle ki, qale içi dad ve fiğan, iñilti ve qan ile toldı. Caddeler içi qafasız ve elsiz-ayaqsız insan kevdesi ile toldı. Cufutqalede Toqtamış hannıñ askeri qarınca yuvası kibi vıqırdı yüridi.